سڵاوتان لێبێت هاوڕێیان چۆنن باشن ئەمڕۆ ڤیددیوکی زۆر گرنگم بۆ ئامادە کردوون ئەویش چۆنیەتی مێو بڕینە مێو ساڵانێکی زۆرە لە منتیقی ئێمە خزمە دەکرێ و گرنگی پێ ئەدرێت مێو ڕوەکێکی اقتصادیە کە بەرهەمەکەی لە زۆر بواردا بەکاردێ هەر لە سرکە و شربەت و دۆشا و زۆر بابەتی دیکەیە ئەوەی گرنگە لە ڕوەکی میێودا بێت ساڵانە بڕینی بۆ بکرێت هەڵپاچین هەڵپاچینی مێ و پێویستە لەلایەن کەسی شارەزاوە ئەنجام بدرێت گەر کەسێک شارەزا نەبێت پێویستە خۆی بە دوورگوێ لەم ئیشە چونکە بۆ چەند ساڵێک ئەو مێوە سەقە دەکات بۆ چەند ساڵێک سەری ئەم قسەیە بکەن زۆر گرنگە پێویستە لەلایەن کەسی شارەزاوە ئەم کارە ئەنجام بدرێت ئێستا ئەم وێنەیە گەشتم هەستم کرد مێو بڕین ئێستاگە بچینە سەر باخی غەم ئەملێتان بۆ بکەم لەوانەیە زۆربەتان تێنەگەن بەڵام بم وێنەیە ئەو کەسەی کە بە تەواوی ناشارەزا بێت ئەتوانێت بە تەواتی خۆی ڕابێنێ لەسەر مێو بڕین زۆر زۆر بە ئاسانی سەرەتا باسی ترێی ڕۆژ میری ترێ ڕەش سەرەتا باسی مێوی ترێ ڕەشمیری و مێوی ترێ ڕەشەکەی ئەم لایەن ئەکەینمە ئەو بابەتە ترێی ڕەشمیری لە مەزموعی دابریە باشە لە گۆپکەی یەک بۆ گۆپکەی پێنج ترێگرێ جا ئەبا بزانین گۆپکەی یەک و پێنج لە کوێ دیارەکەن عادەتەن هەموو میوەجادەکان جگە لە هەنجیر لە پەلی ساڵی پێشوو پەلی یەک ساڵە ئا بڵین باشترە لە پەلی یەک ساڵە تری ئەگرن

ئێستا ئەمە یەک دو سێ دوانی چوار پێنج دوای ئالێرابی بڕی بەڵام بۆ ئێمە ترەکەمان زۆر زەعیف نەبێت ئالێرایی بڕی بۆچی لێرایی بڕین بۆ ئەوەی ترێکی جوان و بازاڕیمان باتێ ئەمەیان لە گۆپکەی یەکەما بڕین بۆ بۆ ئەوەی ساڵی داهاتوو لەم گۆپکەیەوە گەشە ئەکاتەوانێ پەلکێکی تر بۆ ئەوەی ئەو پەلکە بۆ ساڵی داهاتوو کەشی کردۆ ترێمان بۆ بگرێت باشە سێرم کە ئالێرای بڕیم بۆچی ئەم گۆپکەیەڵینەوە کە زۆر کەس لە کاتی مێبڕینە ئەسا گرنگی بۆ گۆپکێنە کە زۆر زۆر گرنگە ئەمە ساڵێک تر ساڵی داهاتوو گەشە ئەکات تەوانێ و ترێگرێ ئەمەش ساڵێک تر ئێسامە ترێ ناگرێت ساڵێک تر ئەمان لێرەوە بڕین ئەمان هێڵینەوانێ بۆ ترێگرتن زۆر ئاسانە ئەمان لە گۆپکەی سێ ئابڕین ئەمان گۆپکەیەکی هێڵینەوانێ ئەمان لە گۆپکەی سێ یاخود چوار کێشەی نیە ئەی بڕین ئەم خەتانی کە کردوم ئالەویایی بڕین ئەمان گۆپکەیەکی هێڵینەوە سێریکە هیوادارم وازع بێت ئەمە ترێ ڕەش و ترێ ڕەشمیری سەبارەت بە ترێ کشمیشی و ترێ سپیکە ئەو مەجموعەکەی ئەو جەماعاتەش پێیان ئەوترێت مجموعەی شبه قەسبی لە گۆپکەی شەش بۆ نۆ ترێگرن باشە یەک دوو سێ چوار پێنج شەش با تۆزە جیایکەین حەوت هەشت ئەها یەک دوو سێ چوار پێنج هەتا ئێرە ترێ ناگرن ئەمە ترێ ناگرن ئالێرەوە ترێگرن باشە ئەمیش لەسەر و ئەو خەتەوە سێ گۆپکێڵینەوە ئەیبڕین ئالێرەوە ترێی کشمیشی ئەبڕین ئەم سێ گۆپکەی ئێڵینەوە هەر بە هەمان شێوەی مێوی ڕەشمیری گۆپێک ئالێرەوە ئێڵینەوە بۆ ساڵی داهاتوو ئەمەیان یەک دو سێ چوار پێنج تارە ترێ ناگرێ شش حوت هەشت ئەو سێ گۆپکەیەڵی ناوانێ بۆ ترێگرتن زۆر زۆر ئاسانە تەنها ترکایشتە سەر مێوەکە سەر تاق قسە وردە وردە فێرەبی ئەم گۆبگەێڵینەوە بۆ ساڵی داهاتوو ئەمەش یەک دو سێ چوار پێ تارترێ ناگرێت ئەو سێ گۆبگەێڵینەوەانێ ئەمەش سەرۆش ئەبڕین مەش یە گۆبکێڵینەوانی زۆر زۆر ئاسانە ئەوەی گرنگ ماوە باسی کەین چییە هەندێک جار کۆمەڵێ پەلێرەوە دەرەچن ئەمانەش پێویستە ببڕدرێن ئەم پەلانی لێرەوە دەرەچن پێویستە ببڕدرێن ساڵانە بۆ نمونە بە سێ ساڵ چوار ساڵ پێ ساڵ جارێک ئەم قەدە ئەم قەدانەش نوێ کرێنەوانێ ئەمە ئەمە قەدانە نوێ کرێنەوانێ ئەلێرەوە قەدێکی تر درێژەکەین ئەوان ئەبڕین قەدە چوار ساڵی و پێنج ساڵیەکانیش نوێ کرێنەوانی ئەمە زۆر گرنگە کە باس بکرێت سەبارەت بەم قەدە ڕیسیەکەش ئەوش تقریبن بیست ساڵێک گەڕوات ئەم قەدە دواوە توانی لێرەوە بۆ نەوە پەلێک دەرەچێت ئەمیش نوێ ئەەکەی تاوانێ ئیتر مێ و درەختێکە بەرداوام لە نوێ بوونەوەیە هیوادارم سووددان لەم ڤیددیوە بینی بێت لەمە دوا خۆتان بتوانن ڕەزەکانتان بە جوانی ببڕن تکایە ڕەزەکانتان مەدەنە کەسی نەشارەزا زۆر زۆر باخەکەتان سەقە دەکات بۆ چەند ساڵێک سەقەتەکە نەک بۆ ساڵێک کێشەکە ئەوەی مێ بڕین ئەگەر ساڵێک سەقەتیکەی بۆ ساڵی دووە موسێمیش ئەبێر خەریکی تایمدانی ئەو ڕەزە بیت هەتاکو مەزبوتیەکەی توانێ چیتر ماواسی کەم کە زۆر گرنگ بێت خۆتان فێرکەن ساڵانە کارێکی ئاسانە توانن بە ئاسانی فێر بن قورسێکی ئەوتۆی تیان نیە ئەگەر خۆشت ناتوانی مێو ببڕیت تکایە بیدە بە یەکێکی کە یەکێکی شارەزا بەڵام دڵنیا دەکەمەوانێ ئەم ڕێنمایانە جێ بکە جێبە بکە سەد لە سەد تۆ مێوبڕێکی شارەزای هیچ قورسێکیشی تیانە هیوای سەرکەوتنم بۆ هەموو ئێوەیە سەرکەوتە و بن خواتان لەگەڵ